Selâmu alâykum, sayılı dostlar! Bir zamanda bu zaman keldi ve bizlernen beraberlikte bugün acayip bir qoranta, İsmailovlar qorantası

Ve qızlar bizim programmamızda, elbette. Ve ümüt etem, bizler güzel vaqıtnı keçirerik, çünki bilesiz, nasıl musafirler bizim studiyamızda. İsa doğru otura şimdi, nümüneli talebe olaraq. Selime. Aslında o bir vaqıt öyle etmey edi. Yoq, yoq. Asıl bugün azırlandım, baqam sizde böyle bir. Meraqlı, keyfli, güzel kreslo. Onıñ üstünde, men belesem kerek, güzel oturmağa. Bu sebepten men mına doğru oturam. Kreslolarda nasıl oturmağa sen bilesiñ? Bu sefer, o bir sefer bir intervyüge keldim, anda adamlar bir eyecanlandılar, qasevetlendiler, bu qayda. Çalışa, çorapqa aqçı yoqtır, cemaat. Aha! Endi qısmet olsa. Çorap aldın demek. Qasevetlenmeñ, mına qış künleri çorapqa qazandım, Allağa şükür, tükânımda da endi satıla çoraplar. Kerek olsa keliñiz musafirlikke, inşallah. Elbette, seyirciler işte er şeyni köre, saa, çünki. O içün men doğru oturam, köresiz. E, doğru. Böyle kresloda başqa türlü olmay. Er vaqıt öyle olmaq kerek, çünki. Endi şaqa-şaqayın, amma insan bazı bir neticelerge irişse, soñ o, baq, başqa bir diqqatnı celp ete, doğrumı? Ve bu tabiy bir şey. Er kes saña baqa, köre, bu bala de tortlar aşay, de nazkiksiz yüre, de qumanlar kötere, de daa bir şey. Ve isteseñ-istemeseñ de sualler doğa. Menimce, bu yahşı şey. Balalıqta nasıl edi, Selime, eviñizde, qorantada? Onı er kes seve edi. Konkretnıy durak edi. Yoq, ne içün sen öyle aytasıñ, ağa? Yoq, kerçek, yahşı edi, terbiyeli edi, onı ocalar seve edi. Yaramay yaza, poçerki o da pek yaramay, amma tabiatı güzel edi. O şimdi tekaran deñişti, özüm tapışaşam. İye, amma qol tutam, er zaman qol tutam, çünki ağam da o, napacan. Baqıñız, mına bir qorantada biz Selimenen terbiye aldıq, amma bugün keldik musafirlikke. Biz balalıqtan seve edimiz bütün qorantanen toplaşıp, çeşit türlü yayınlar baqmağa, demek, KVN, Anşlag, andan şaqalarnı seve edik baqmağa. Qorantamız aslı da pek seve şaqalarnı. Odan da ğayır, pek seve edik a o, bilesizmi, Polye çüdes degen yayınnı, anda Leonid Yakuboviç alıp barıcısı. Anda da musafirlikke kelgende er daim bir Musafirler boş qolnen kelmey edi, ya da tuzlı qıyar ketire ediler, soñ bankalarnı artqa soray ediler, ya da bir de bir terisler ketire ediler. Men de bugün Selime boş qolnen kelse, men, ebette, qorantada eñ büyük bala, men bunı tüşünip baqtım ve, ebette, siziñ yayınıñızğa kelgende, Bir şeyler ketirdim. Mıtlaqa bir, bir şey degil, reklamağa. Men qorqam.
Men azırlandım.
On yedinci asırdan qalğan bir, nasıl aytıla, antikvariat, mına böyle bir baqıñız, sizge bahşış ketirdim. On yedinci asırda bu, bu Kuvşingen, bu Kuvşingen hanlar şarap içe edi. Aha. Mına böyle bir men tüşünem. Aslı da nasıl olğanın bilmeyim, amma mına.
İçtilermi, yoqmı, bunı bir kimse bilmey. Şerbet, e.
Sağ ol, İsa, yahşı. Bu bizim müzeyimizge keter. Yerge qoymañız, yerde tursa adamlar başqa türlü. Yo, men mına, ne üstüne qoyam, mına? Kilim üstüne.
Kilim üstüne qoyam, çünki bu da. On altı asırdan qalğan kilim. Mıhayt olunğan içün. Şerst.
E, yun, yun. İşte şaqa daima sizlernen beraber, añlağanıma köre, Selime, ziyadece qorantañızda kim babañız, anañız, kim şaqağa yaqınca edi? Şaqağa yaqınca ağam edi. A, ya,
ya o kimge oşay? Men er vaqıt şaqalar içün yahşı etip şamar aşaydım. Olaydı öyle zamanlar. Şapalaq vmesto tısıçı slov.

Siz nasıl, işte, tüşünceler bar endi, bir arzular, men össem, mına bu zenaat saibi olurım, men bunden çalışacam. Asılında, daa kiçik olğanda biz bostanda, ogorodda qartop qazğanda ya da başqa, ya da ot cuqqanda, no, rediska ebeti, rediska er baar biz ebeti em saça edik, em onı sata edik. Baar endi rediska çıqqanda, gece yuqlağanda bile mına böyle yuqlaysıñ endi. Em biz er vaqıt radio. Radio alıp barıcıları kibi öyle özümizni tuta edik, öyle işte yayınlarnı alıp bara edik. No men öyle yapa edim. Rediskalar içün alıp bara ediñiz? Em rediska, em biz ekimiz tek birbirnen. Özüñiz içün? Ee, epimiz, em qomşular içün, ebet, em yırlay edik, amma yırlamağa ebet de pek aran ne islâ. No biz yahşı qazana edik paralarnı, çünki er daim Muzıka tarafından, türküler tarafından adamlar qazana. Eger yahşı yırlasañ, para töleyler. Yaramay yırlasañ, eki kere ziyade töleyler, tek yırlama dep. Bu sebepten men er daim yañı bir krasovka bar edi ayamda. Em seyircilerge sır açmağa isteyim, bugün bu balalar qısmet olsa yırlaycaq ve siz baqarsız, yahşımı, yaramaymı, özüñiz qıymet ketsez, amma bu yürekten çıqqan sözler olacaq. Selime özü sözlerini uydurdı. Ve yürekten çıqqan sesler olacaq. Sesler ağandan çıqsın, e! Sesler andan çıqacaq. Bu biraz vaqıttan soñra, men ise kene de yavaş-yavaş subetimizni devam ettirmege isteyim. Soñ, añlağanıma köre, işte, balalıqtan özüñizni alvarcı kibi seze ediñiz, alvara ediñiz. Yoq, mektepte bile oquğanda biz er vaqıt mına lineykalarda, lineykalarnı alvara ediq. Ya da başqa bir tedbirlerni. Em ağamdan er vaqıt sorağa. Ağam er vaqıt tost ayta edi. Mına, çaypitiye bardı. Birinci sınıftan başlap, oña er vaqıt, mına, bardaqnı qoluna alıp, er vaqıt tost ayta edi. Kerçek aytqanda, mına, yedi yaşlı balalar öyle şey aslında yapalar. Qanda yedi yaş var, Alla köstermesin. Mına, bu yapa edi, e.
Tost aytmaq yedi yaşında olmaycaq şey. Yavdan sorağanda, İsa, ya sen qaydan ögrendiñ? O er vaqıt ayta edi, Menim babam toylar aça. Aa, ana, bar eken qanda. Ee, bar, ee. Bu hastalıq bizde genetikanıñ demek. Soñ yavaş-yavaş. Hastalıq, alıp barıcılıq, eto hastalıq.
Soñ öyle oldı işte, Selime ATR telekanalına keldi, İsa KVN komandasında iştirak etti. Kene de siziñ işte arzularıñız yavaş-yavaş ömürge keçmege başlandı. Soñ öyle bir zaman oldı, siz atta beraberlikte prezidenti Kennedi. Tatlı seste çalıştıñız, e, Selime beraberlikte? E, men onı ketirdim.
Sen ketirmediñ, etaş apansızdan oldı. Nu, sen öyle tüşün. Yoq, ya nege soylar kerek? Soy-soplar oğa kerek, bir-birimizge yardım etmek kerekmiz.
Doğru, belki bizim halqımızda öyle şeyler siyrek rastkele, amma Mına Selime, men öyle sayam, doğru yaptı. Adam kerek edi, doğrumı?
He, kerek edi.
Ya, kelişe de. Aylıqlar yahşı, em de kelişe.
Em kelişe, til bilgisi bar, güzelligi bar. Dilber. Ya, aytam.
Küçlü.
Til bilgisi qorantadan. Qorantadan, Allaha şükür. Bitamızdan, ana-babamızdan. Balalıqtan, mına, sen lafıñ böleyim, toqtatayım, çünki çoq laf etesiñ. Aslı da biz balalıqtan er daim svet söndüre ediler, eñ azdan eki saat, üç saatke söndüre ediler bizde svetni, yarıqnı söndüre ediler ve bu zaman bir çıraqnı yaqa edik, televizor yanında svetni söndürgenen, rametli Sıdıqa bitam, bu babam anası, otura edi. Qız qardaşım Selime bir tizine otura edi, ekinci tizine İsmet qardaşım otura edi, men Ayaq tübünde yata edim. ayaq yanında, mına, kresloğa tayanıp, diñley edim. Em bitamız bizge yahşı bir fantazör edi. O, er vaqıt uydura edi. Lâtifeler olamı, masallar olamı, efsaneler olamı, er daim, mına, bitamız uydurıp bizge ayta edi. Em, Bonen, demek, biziñ de Fantaziyamız ep yıl-yıldan arta edi. Pek güzel. Bu kerçekten de müim bir şey, çünki şimdiki vaqıtta biz bilemiz, til meselesi qıyın bir vaziyette ve qarama-qarşı fikirler yüre bu aqta. Menimce, birinciden, elbette, bu şiy qorantadan başlanmağı kerek. Men de aynı fikirden.
Ve eger qorantada bala eşip tursa daima tilni, demek, soñra qolayca olur onı endi mektepleri ya da başqa yerde ögrenmege. Amma er bir insan öz qorantasından başlamağı kerek. Selime, endi men bilem, sen özüñe bir ayuçıq taptıñ ve qoranta tizdiñ.
Ayuçıq.
Ayuçıq, öyle de. Ayu, ayuçıq degil. Sen onı taptıñ.
O, o bekim bellidir, o seni taptı. Amma eger. Yo, yo, yo, men onı taptım. Sen taptıñ. Çünki men onı davet ettim. ATRge.
ATRge degil.
Aa. Svidaniyağa. Körüşüvge. Sen özüñ davet ettiñ, ya, Selmi? Ebet, e.
Menim fikirimce, eger de begenseñ, köresiñ, güzel insan, tabiatı güzel, qorantası güzel, özüniñ yüregi açıq. Qayerde kördiñ, Selmi? Qayda kördim?
Sen İsanı yollamaysıñ, ya, Selmi?
Tövbe, tövbe. Sarış yataydı çöplük yanında aytaç oçun. Yoq, yahşı bala. Qanda kördi? Men de bilmeyim. Sen eñişteñden qorq, ağa. Eñiştem dögül o.
Menden kiçkene de o. Amma o senden balaban em küçlü, onıñ içün mıqaydı o.
Kördiñ, begendiñ. Kördiñ, begendim.
Davet ettiñ.
Davet ettim, e, o maña başta yoq ayttım, yoq, men kele almayım, dedi. Tapcanım ağırdı. Nu, niçego sebe, maña yoq degen insan bar eken. Soñ, soñ özü işte davet etti. Soñ Allağa şükür, endi eki qızımız bar. Maşalâ.
Men ne aytmaq isteyim, mına, İsa, bilmeyim, ya qıdıra, Ya da tapıp olamay, bu nasıl mesele? Aslı da mına böyle bir ciddiy bir şeyden qorqmağan qızlar başqa qalmadı, köresiz. Böyle bir tatlı baldayın aqayını köreler, amma. Onıñ içün
bir ilânım bar, eger de güzel qızlar. Menim ağamnen tanış olmağa isteseñiz, birinciden maña yazıñız, men sizge mıtlaqa bir de bir yollarnı köstererim. Bedava.
Bedava, ya. Eldar efendi, zdelay kakoy-nibut zvuk. Quank, quank, quank. Pichalnoy, ştoli?
Zaman taqımı, cemaat. Siz tek aytıp başlaysız, olar sizin añlay. Doğrumı? Amma doğru degil. Eñ esası añday, çalıp başlaylar. Glavnoye, ne tiho. Ağam aşamağa seve, onıñ içün oña kelişken işte bir dane.
Aşamağa sevgen bir qız? Ya da pişirmege sevgen Selime? Yoq, öyle de olsun, böyle de olsun, farqı yoq, amma eñ esası ağam begensin de, oña lâyıq olsun, oña kelişsin, özü begensin. Ponyatno, gospoja Guzeyeva.
Ya İsa, yoq, ya sen özüñ baqasıñmı anda-mında? Bilmeyim. Baqamız.
Men bellesem, bilesizmi, aslı da bizni balalıqtan terbiyelegende, eñ esası bizge aytqan sözler, em anam, em babam bizni bir zaman toqtatmay ediler, ayta ediler, Begenseñ, oğraş. Mına bu sebepten çoq yıllar devamında men özüme iş tapmadım. On yıl devamında men Yalıboyunda mısırboğday sattım, qarpız, qavun. Böyle bir toçkalar mende edi, satıcılıq ete edim. Odan soñ KVNnen oğraşa edim. Qışta borclar alam, KVNge qatnayım. Soçi, Krasnodar, Kyiv, Harkov, Odessa, qanda tek qatnamadıq bizim balalarnen. Olar da endi kerçek aytsam, daa bir qorantaday oldılar. Soñ, ekinciden, qışta borcğa alam, yazda qazanam aqçalarnı, borclarnı qaytaram. Amma anamnen babam bir zaman meni toqtatmadılar, aytmadılar, Oğlum, toqta, yoq. Begenesiñ, yap. Keyfiñ kelse o işten, yap. Bu sebepten men bir zaman çalışmadım. Er vaqıt men tek begengen işim etem. Bugünki de vaqıt, mına, men toy alıp baram, merasimler, doğulğan künler, çeşit-türlü aqşamlar alıp baram. Plüs sem devet sem vosim nol çetiri tri çetiri tri tri pât. Kerek olsa telefon açıñız, Cemal. Bu maña birinciden keyf ketire. Tek keyfim coyulsa, men özüme söz berdim, men bu işten çevirilecem ve başqa mikrofon qoluma tutmaycam. Odan ğayır, mına, Alla er daim bir rızq bere, bir qısmetler aça ve bir buçuq yıl evelsi maña da qısmet oldı. Men tükân açtım. Urba tükânı. Balalıqtan da men oğraşa edim, seve edim çeşit türlü bir futbolkalar almağa, ştanlar almağa, olarnı kesmege, bir qolun kesmege, odan futbolka etmege, bir moda seve edim özüm tarafımdan. Endi mına demek bu işni de begenem ve çalışam aytmağa. Doğru olmaz. Biz kelin aqqında sorağan edik.
O da öz aqqında tüşünes. Aytacağım, aytacağım. Mına bu yerden başladım, mına bu yerge endi sekiremiz. Aytacağım, qısmet olsa, Allanı işi. Demek, iş maña berdi, iş degil, zenatım, sevgen işim. O içün iş saymayıq onı. Qısmet olsa, ögümde de bir Yare peyda olsa, men onı endi cibermem. Saçlarından tutarım, aytam, I, jenşina! Kde prâtalась? Alla hayırlı qısmetler nasip etsin. E, Alla sağlığın bersin, al qızınıñ, e.
Sabır bersin. Sabır, taqat, e. Ve endi, dostlar, biz bundan evel vade ettik, keliñiz, İsa o qadar özüni maqtadı, telefonda ayttı, baqayıq, nasıl diñley bu veduşiy, e, nasıl diñley ve nasıl yırlay. Nasıl türkü olacaq? Tavğa bardım. Selime ağası aqqında bazı bir sözler uydurdı, e? Etti, qaran işte, onu uydurmadım işte, olğanını yazdım. A, olğan şeylerini yazdım. Şimdi, say dostlar, demek, qoranta ile İsa ve Selime sizler içün Tavğa bardım halq yırını, amma sözlerini biraz İsağa keliştirip, Selime endi uydurdı, doğurttı ve böyle bir şekilni beraberlikte diñleycekmiz, buyurıñız.
Eki sıfır eki bir Zaman band Ridvan bey Halilov soliruyıt İsmailovlar qorantası Come on everybody

Eskiden qalğan sözler, yırlap olamasañ, sızğır.
Sağ ol. Bekimiz yaramay yırlaymız, amma er aytqan sözümiz yürekten çıqa ve Doğru, doğru, Selime.
duyğularımız samimiy.
Em- Onıñ içün ayıp etmezsiz. Em de böyle şaraitte yaramay yırlaymız degen sözler keçmez, menimce. Çünki eger bu sözler yürekten çıqsa, bu endi yahşı yır. Er kes özcesine qabul ete, elbette. Siz kibi insanlar begengen rehbet. Eger, eger. Siz kibi? E, siz kibi muzıkanı añlamağan insanlar. Eger, eger sözler yürekten çıqsa, eto oje patologiya.
İsa er, er bir sözge bir şeyler tapa. Qoşa, bir şeyler qoşa. E, işte, napacañ. İsa soñ sen ayttıñ, e, ver men tutay mikrofon, ağır olsa, e. Çünki qolumda tutqanda bir konkurs şeyim. E, konkurs, nasıl sen alıp barasıñ konkursları, e. İsa, men soramaq isteyim, biz endi ayttıq, sen ayttıñ, toylar alıp baram, soñ tükân açtıñ. Amma bilem, daa bir merağıñ bar, sen Kötekleşmege sevesiñ, ne içündir, bu qandan kelgen şey.
Maña da meraqlı, kerçek aytsam. Aslı da, bilesizmi, mına sport tarafından hatırlap olamayım, bir şey, çünki çoq başıma kötek aşadım. Qandan olğanın aytıp olamayım. Babam urmay edi. Başımızğa urmaydı, çünki siñaki, peçin, poçki, loukit.
Begenesiñ bu şeyni? Şaqa etem.
Aslı da sport tarafından pek begenem, çünki aslı bu insanlar, kim çıqalar küreşmege, kötekleşmege, olar endi özün bir aqay tarafından köstereler. Demek, aqay sterjeni olmaq kerek. Anda çıqqanda ögüñde bir Sual peyda olsa, kiçik sual olamı ya da balaban bir sual, onı mıtlaqqa çezmege kerek. Bu suallerni çezmege yardım ete sport. Sen çoq tüşünmeysiñ. Bar sual, kerek çezmege. Oldı. Büyük sual, kiçik sual, bu endi ekincisi. Eñ esası, Çezmege kerek. Çünki daa epli degil, onıñ içün şıta oğraşa. Öyle laf ete, e?
Aa. Bu demek bir alet sen içün, e? Bir, bilmeyim, o sportnıñ yardımı ile sen suallerni çezesiñ. Yoq, bu demek meni keyfim. Keyfim. Çünki biz toylarda, aslı da yaşayışta men patsifist. Birsinen kötekleşmege kerek olsa, meni er daim aytam, endi otuz eki yaşına keleyatam, On eki yaşında degilmiz, anda yumruqlarnen bir yerde, azbarda ya da yolda, e.
Sen bundan uzaqsıñ, demek, öyle şey. Ebet, ebet. Bu birsin ağası ola, birsin aqayı, birsin babası. Adam bir kere hata etse yaşayışında, oña bir yumruq başına aşasa, soñ endi qısmet olsa. Vperedi nebo, v kletku! İ, surovaya zona. Poyot normalno, balalar popal.
Demek bu sport, amma el. Sport, zalğa kelseñ, anda endi sennen bir tarafqa baqqan adamlar. Anda referi bar, anda çuval bar, anda adamnen çıqsañ, o endi azır sennen çıqıp küreşmege ve onı em taqatı bar, Em aubutın negativnıy, yaramay, içiñde olğan energetikanı sen anda qaldırasıñ ve başqa bir yerge toyğa meselâ kelseñ, anda çeşit türlü halq ola. Kmerde adamlar saplı-suplı şeyler aytalar ve olarğa endi cevabın bermeysiñ. Meselâ aytsa saña, Mına sen, Sersemsiñ ya da daa bir şey. O aytqannen bu şey yerine kelmey. O aytsa, sen sersem, sen sersem olmaysıñ. Ve endi sen baqasıñ, tüşünesiñ, o ayttı, em ayttı. Laf işte.
Laf, boş laf.
Boş. Oldı. O içün men zalğa kelem, anda qaldıram, yaramay energetikam. No, qardaşıñ añlamay, añlağanıma köre bu. Yo, yo, men añlayım. O şefketni kötekleyev dep. Meraq.
Yoq, daa evli degil, onıñ içün işte daa energiya sıpıcı çoq, e, onıñ içün bara sportzalğa. Ya, balalar, böyle bir ciddiy meseleler ögüñizde tursa, bilmeyim, nu, mına, misal içün, bir ciddiy adım yapılacaq, tükân açmağa istedim, bir şey, siz öz ara Qonuşasız öz arañızda, bilmeyim, işte, meslek alasız bir-biriñizden böyle bir meselelerde? Aslı da, men bütün etken işlerim apansızdan ola. Yap, yap, iş yapılğan soñ, soñ söylemey bile, e? Kerçek aytsam, men bilem, ağam, o yaramay şey yapmaz. O yaman şeyler yapmay. Em men bilem, o eger de bir de bir maqsat ögüne qoysa. O mıtlaqa onı oğa erişe em inşallah işte yolları açıla ve er insan öz içün öz yolnı saylay. Eger de bu doğru yol olsa, güzel, eger de yañlış yol olsa, bu tecribe. Onıñ içün men er er vaqıt er zaman tek mendegi de em qardaşım em qorantamız biz er vaqıt qol tutamız oña ve. O da bizge er vaqıt qol tuta. Men bilesiz nasıl etem, Ridvan ağa? Mana, men turmağa isteyim. Men oturmağa isteyim. Oldı. Çoq tüşünmeyim. Men şimdi beş saniyeden turacam, soñ turmayım. Men aytam, turacam, em birden turam. O içün etken işlerim de aynı öyle etem. Bir niyetimi ögüme qoysam, onı birden etmege tırışam, çünki etmeseñ, soñ unutılıp qala.
Ve men çoqusı mında çoq musafirler oldı, siz oturğan yerde, ve er kesten soradım bu sualni, ciddiy sual, menimce. Mına, siziñ fikiriñizce, al-azırda bizim halqımız, Qırımda yaşağan, bilmeyim, asılda, belki Qırımda degil, halqımız ögünde turğan eñ müim mesele, sizce, Bu nasıl problema?
Eñ müim mesele, men aslında tilşınas olaraq, elbette, til meseleni birinciden közde tutam, til, din ve terbiye meselesi, bu üç esas ve bu üç taraftan da biz küçlü olmaq kerekmiz. Nasıl etip bu maqsatqa yetmege, nasıl irişmege, er kes özüne öz yolnı saylay, amma. Bu meseleler, menimce, eñ, eñ ciddiy ve olarğa mıtlaqa biz diqqat ayırmaq ziyadece kerekmiz. Men belleşem, mana, qardaşım aytqan sözleri doğru. Eñ esası, bu til meselesi, birinciden, çünki tilsiz adam, qanatsız quş, aytalar da, bizim halqımızda öyle bir atalar sözü bar. Ekinciden, ebette, terbiyedir. Eñ esası bizde, bizim halqımızda aqaylar terbiyeli olmaq kerekler. Çoqtan-çoq bazıları kommentariy oquyım, sen aqay degilsiñ ya da daa bir şeyler yazalar, amma insandan sorasañ, ya ne içün sen öyle aytasıñ, kel seni laf etip alayıq. Adam başlay öz sözlerin endi ayta, ya bu men yazdım da, anda kommentariy sizge mülkün yazmağa, daa bir şeyler. Ömürde de aslı da öyle, bizde şimdi yazıqlar, amma aqaycılıq, aqaycılıq az qaldı. Yazıqlar, az qaldı aqaycılıq. Aqay bir şeyni aytsa, onı etmek kerek mıtlaqqa. Bunı çoqtan çoq sport yerine ketire. Çünki aqay sportnen oğraşsa, anda distsiplina bar. Em rica etem, mına bizim seyircilerimiz baqsalar, eger de eviñizde kiçik balalar olsalar, aqayıñız, qızlar mıtlaqqa, bu qızlarğa çoqtan çoq informatsiya, haberdir, oğlannı bir yaqqa yerleştirmege isteseler, küreşke mesele. Anda bir belin qırar, tarttırar, bokska, boks isteseler, bala oğraşsın boksnen, aytalar, başına urarlar, sersem olar, deli olar, demir kötermege isteseler, yollamağa, grıja olar balam, soñ bala kim össe, a o aqay parçası kim ösecek? O sportnen asıl alıp barıcığı, alıp baracağı yoqtır. O bilmey nedir o. Oda distsiplina yoqtır. Evde aqay kişi olsa, o kerek aytmağa, meni balam boksnen oğraşacaq, meni balam oyunlarnen oğraşacaq ya da yırlarnen oğraşacaq. Men belesem, kerek balağa çoqtan-çoq bir vazifeler bermege. O da vaqtı boş olmasın, a o gadjeti qolmağa, qolunda tutmağa, oturıp multiki baqmağa. Birinciden sport tarafı, ekinciden bir de bir bala kerek istidatlı olmağa. Ya da yırlasın, ya da oynasın, mendayin olsa, qulağı eşitmese, şiirler ezberlesin, söz ustası olsun.
Añlaşıldı, sağ oluñ. Ve Selimeden soramaq isteyim, Selime endi Şimdiki zamanda ziyadece sizler hayriye işnen oğraşasız, bir teşkilât, açıq yürekler. Ve işte bu yönelişte nasıl vaziyet? Kerçekten de halqımız arasında şimdi çoq öyle insanlar, böyle yardımğa muhtac olğanlar.
Birinciden aytacağımnı açıq yürekler aqqında aytsam, Allağa şükürler, öyle oldı, öyle qısmet oldı ki, men öyle insanlarnen tanış oldım. Bu insanlar kerçekten de tek sözde açıq yürekli degil de, olarnıñ kerçekten de fikirleri o qadar temiz, samimiy ve güzel ve halqımız içün etken eyiliklerini Alla olarğa qaytarsın, biñ qaytarsın, çünki Bir-birimizge qol tutmaq, bu, eñ esas bizim zemaneviy vaqıtta, eñ esas bizim maqsadımız, keregimiz, bizim ihtiyacımızdır. Hastalar bar, kerçekten de olar çoq ve. Biz bir-birimizge qol tutmayıp yardım etmesek, bizge kimse yardım etmez. Onıñ içün, elbette, biz birliktemiz olarnen ve Allağa şükür, endi mına üç yıldan berli men olarnıñ ailesindem, olar meni qabul ettiler. Ve öyle. Aslında, bilesizmi, mına Selime Açıq yürekler teşkilâtında buluna. Hayriyet tarafından adamlarğa da aytmaq mümkün, eger sen Dünyağa bir şeyni tüşünmeyip berseñ, dünya ve Alla saña onı biñ kere ziyade qaytara. Mına, qısqaçıqtan mülkün olsa, men qısqaçıqtan bir tükân açqanımnı, nasıl olğanını aytmağa isteyim. Amma pek qısqaçıqtan. Pek qısqa.
Boldı, sağ ol. Men açıldım da. Adresini ayt yeke. Mı, Selime, doğru. Aytacağım mına, o da bir hariyetten başlandı. Ramazan ayında Selime qardaşım, anamnen ve tizemnen beraberlikte Türkiyege baracaq edi, amma çare olmadı ve onı yerine men bardım. Endi men anda bulunğanda, on sekizinci mayıs künü men çoq baqtım deportatsiya aqqında bir haberler. Post, Ve endi suhur vaqtı keldi. Men ağzım qapattım. Evge qaytacaq edim, anama bir çeçek qıdıra edim. Çünki bu zaman menni doğulğan künüm ve men qayd etmesem de anama bir çeçek bahşış etmege istey edim. Beş-altı kilometr bir tarafqa bardım, beş-altı kilometr ekinci tarafqa bardım. Endi çeçek tapmadım. Ağzım qapattım ve qaytacaqta yanıma bir küçük bala kele. Altı-yedi yaşında qızçıq, eki qurıçıq, qap-qara saçları, qap-qara közleri, amma közleri bom-boş. Ve meni yeñim tartıp ayta, Abi, para ber, bu Siriyadan deportirovanıy balalar. Endi, bilesizmi, bütün. Sorağan adamlarğa aqça berip olamaysıñ. Men endi çarem yoqtır, aylanam aytam, yoqtır ve bu zaman men aylanğanda, aylanam, maña qarşı cami tura. Ve o zaman azan başlay yanğıramağa, men demek belledim, bu Allanıñ işidir, birden o qıznı tuttum qolun, cebimde olğan paranı onıñ qoluna tuttırdım. Ve endi çeçek tapmadım anama, amma göñlüm endi biraz bozuldı. Men evge qaytam, amma endi bu qızçıqqa aqçı berdim ve keyflendim. O da birden közleri yıltırap başladı. Evge qaytqanda bir kilometrden az men keçtim yol, qarşı maña keleler bir türk para. Qız ve oğlan, pek dülber qız, saçları Tizleri necik tamam, elinde balaban bir gül deste. Üç gül ortasında romaşkalar. Qani sen? Papadiyeler. Men odan kimerden sorayım, çünki er sözlerini. Kim ögretti onı? Sora sen. Kim ögretti seni? Ayt, ayt.
Soñ sorap alam olardan, qandan aldıñız böyle bir çeçeklerni? Ayta, bölüşeyim senen. Men aytam, anama isteymen almağa ve bu qız maña bu gül desteni qoluma tuttura em ayta, bu seni qısmetiñ. Oldı. Mına, men tüşünmeyip ğayriyet ettim. Maña Alladan o qayttı ve daa yarım kilometr keçtim. Gece edi, bir fabrika körem. Men o fabrikadan, Moskvadan özüme sumarış ete edim kostümı. Kelecek künü kündüz bardım, dogovor ettim ve böyleliknen eki aydan men yol tuttım Onıñ içün Türkiyege ve eyilikler etmege yahşılıqlar kerek ve Bu soñı, mıtlaqa bu soñı Allahtan edi. qayta o. Em aytacağım, mına hayriyet işi aqqında aytsaq, aytacaq edim, mına bizde şimdi bar Murat. Alimov. Oğa kerçekten de pek büyük. Yardım kerek. Yardım kerek, yüz altmış doquz million. E, onıñ içün mına cemaatqa. Ayta etelim. E, e, ricamız bar, tevsiyemiz bar, mıtlaqa bir-birimizge qol tutayıq, birlikte olayıq ve bizim kiçik qardaşımıznı, Muratnı da ayaqqa qoyayıq. Oña qaviy savlıq tileymiz, ebette, em, ebette, oğa maddiy yardım da eteyik. Ve bağışlarsız, ebette, ba. Pek yahşı, Selime, sağ olun. Bu noqtada bitirgenimiz, menimce, pek yahşı. Sizge büyükten-büyük teşekkürler. Siz sağ oluñız.
İsa efendi, Selime, Şerife, çoq sağ oluñız. İsa, bizde bir adet bar, kelgen musafiriñge. Biz bahşış beremiz.
Men sizge aytmadım, e, içinde şerbet. Şimdi er kesge tökerik. Balalar, bir turkaçıq yırlaysız, soñ. Ekşimedi.
Sağ oluñ, çoq sağ oluñız kelgeniñiz içün. Menimce, keyfler köterilgendir seyir etken insanlarda. Zaman çalğı taqımından ise adet üzre soñunda daa bir bahşış. Buyurıñız.